Oyototebetie ekeene ki'amang'ana nkeria ng'a nigo arenge koba ekunse buna omwana bw'esukuru, nere aba rende biranya mbicho, oakwa ebiranya, erinde ekero akwire ebiranya, omogaka oye oisaneka, naende omogaka oye nigo arenge omonyankoru, oyio tomanyete abange, obakorire chinsemo chiria chi'obosigari. Lakini bono ase ewiki eye iga, ogo twasoire ase ensemo ende ya kabere, tobwate omogeni oyototarire iga ase estudio aratomanye. Lakini nyuma torache ase omogeni oyio, Nabateebete ng'a nimbae enamba ey'omong'ina Apelles Boccheri, ekiagera ninyegenete ng'a abange nabo moragani gokwana amo nere, ase engencho y'obosemi obw'omogoso obonde, ekiagera omong'ina oyo iga igabete omoremereria, naende chingaki chionsi tabwate nguru chi'ogotumia esiraha, iga abwate chinguru chi'ogotumia ao amasabo, na amasabo ayio ekeene nabo abete gakonyatumia ase chingaki chintambe, Mpaka omoerio oye omogaka Paul o Manyanda agacha goteba ng'a bono bandetere, ndetere baria abasabi baria bao na inche mbe aborori bwane. Egena mba yayo emosubati gose omong'ina Perisi Bochere, aa, nigo ere 0755. Ekero oranyeganie gose oraganie gokwana nomong'ina oyio, enamba yaye nigo ere 0755970228. Naende niyirore enamba eyio, iga ere 0755970228. 2:28 Kora ake nabeyo, ogonyora ng'a gwaikire omong'ina Parisiboseti ase ogosemia ekiagera nomong'ina, naende ore korera ase chingaki buna chiga chia bono. Karibu sana omogaka, inche nanya gokoumera, onye twaumeranire inchera togoeta, naende totakwanani ekiagera ntomonyainie. Mbuya mono ase obo. Mbuya mono. Aye nigo karibu ase estudio. Inche erieta riane nkorokwa Sakaria Nyamoko Ikobe. Sakaria Nyamoko Ikobe, kwanya goika estudio ya Amazing Voice of Victory rinde? Yaya nderorire ritang'ani goika ase estudio. Konya kobe kwase mbe ande rinde ngaki ende gose naye onsi inde ero. Ndero nabeire ritang'ani. Bono tobaisa gotwara bwao bonde bwansi, aye iga tokogamba buna abanto bare egesarate ki'abagaka, erinde bwana atotebie ng'a naki oboimo bwao bore. Mbuya mono. Karibu ase estudio. Bono toma- tomanye ang'o ng'a Sakaria nyamoko ea ikobe nka nararia? Inka ase enyibo ere iga akorokwa Ogango. Ogango. Otabori. Yes.
Egotoka kitutu masaba ari ting'a ang'e na ting'a. Ang'e na ting'a. Ee nonye. Ari noe mboire kere koiborwa bono iga nande noore. Bono iga obomenyo bwane igo bore south mogirango ase bakoroka moticho. Waigete emiaka ikomi na nane aye ogatachuka rwororo. Ngaigwa ngatachuka rwororo.
Mbuya mono aba bakoiborete ensemo eria ya Igogango mbarabio? Ee.
Tata nigo akorokwa Wilson Ikobe Mogare, Yes. na mama akorokwa Anna Kerubo Ogwoka. Mbuya mono. Aria ogango na mesa bi gwateba Ogango ere ti- ting'a, ti- ting'a. ting'a, Ari nkore ari ng'ina, gotabora. ari nama ari ne machani charo orora amange Eh. na aro mware gokora kore ngi ari esukuru aro mwanyire oche kare tenga muno omong'ina otebete ng'a enasari mang'ana ayere ngosomia omusubati igakoiruru kogenda ochi gotenenkia omosacha aye ngwachiete esukuru.

Obwerori imbware komocha. Number one, tata omino kare omovetinary, number two, kwairure esukuru ere engiya. I think engaki eria ya kare kogocha nka abana aba bande tori kobarora ng'a abana abamino goika naye ogocha oigwete ng'a okoiruruka igoro. Riria igo twarenge nomogooko ko tokoenda esukuru, Yes. nongocha ne uniform nkebekire patch, Goika orokia abanto egere ng'a ng'orokia abanto ng'a narure esecondary, egere bansike. Abanto barenge esecondary nigo basikire engaki eyio sana. amasikani ayio akaba, ogakora form four. nga- ngakora ngakora form four, Yes. lakini bono agwo ntarachi gokora form four, Yes. iga abwo igo naiboirwe ase enyomba y'aba SDA. Oho. Mama nomokristo na tata garenge omokristo. Oho. Lakini ere tata naigete ase egetagati obokristo agansa konywa amarwa. Eh. Eh, Chibesa chia serikali chibesa chinyingi. bono ase eng'encho na omo- omokuba orenge. Eh. Lakini ere mama ere garenge ototebia twagende ekanisa, Eh. nagendete ekanisa yaye na ya SDA. Ngasoma korwa Pathfinder, nkaenda mpaka Master ngaitia ebira ebiwango biria bia Iga bono ntebe iga iga command letters bai orakore amang'ana aye mono sana. Eh, bono. Eh.
Ngasoma. Amang'ana aye nkayakora Aha. kibe mwaesirie. Yes. Lakini rende nonya nare nkonyakora amang'ana ayio, esaitani nanyibete. Aha, kore ime.
Ekanisa yankani tochi koiba. Eh. Lakini koyaikire mara koba namagamaga, ah, ebituma ebi tu ntoramie abande bamire.

Nateebia abaibori esukuru eye esusia ise njamenete. Gekogera amaete ng'a mbagocha kombwatio goka esukuru bachie koboria ng'a esukuru njamenete. Mbari kona gocha.
Iga ongo, chiria nateba chiamenete nachio bakong'a. Bonsi ko nare esukuru ngosoma, naegwa esukuru fees eye etanetie, bono nkanyora nasoire esabu embe.

Ee, nakorete amatengu buya ngaeta, lakini naende nonya naetete, namaete ng'a tinkonyora gasi bosa igo. Ao nkanyora omosani agantebia ng'a okogenda ase omoganga akoe egete, egete eki iga agokoa agokobata iga omoguko onyore egasi. Onye abanto bonsi bagoeta, bagasukwa ende ase omoganga banyore egasi.

Aa, Aye nkwegene tari obo. Inche igo naigentwe ng'a Ekero- egete keria ang'e ngonkonye. ekero biangire ng'aki gwakorete. Basi nyuma oko nangaikire omochie oria narobia amatuko make atari make, nachete nkagetugutha. Mhm. Nkarora amaene ya Nyasae eyio etari gokwana teri egonkonya, ngatugutha egete ekio. Nyuma ko nagetugutire egete ekio, nari Nyasae achete kondorera amabera, akang'a egasi ya serekari, nkaba omofisa bw'amache. Ekero kwa ekero kwatugutire bono obwegenwa boria bwao bwarire bwegete. Eh, Buya mono. Ase agachia. Ekero bono ekero bono kwanyora emeremo eye, manya ng'a ogokwa getuguta totebirie nonde. ah, Na Nyasaye oyo toramonyora ogokwa getuguta ogakanyora. Kwenyorete ng'a ase chinde gete ekero giakorete egasi ekiagera bono tora bado toratoreka. yaya, naye nagete rende nkianyorete egasi, naye ngoks ekero nakebwate, nare naye nkonyora egasi. Lakini nyuma konagetugutire, Omonene riria andorete amabera akanga egasi. Akanga egasi.
Bono, Eh, eh. obopathfinder obo iga totabeti ng'a ng'ai gwagotigerete, naende bono kare kwa- kare gwagotigera obopath- okay, kore obopathfinder ngotumeora ama- ebinyugwa ebi ebikong'u mpaka gochia esukuru. Kwarure esukuru gwachire nka, naende gwatwarire ekerengo eria ng'a ki naetire eh, Negasi ngochia korigia naimoki- kwaimokirie agate, naende agate akaiga, korenge chibesa nchiria chia school fees kware gotigaria. Moigore tagokoa besa ng'a genda ase mogaso. Bono kwaimokirie gwachire Nairobi, nari kwaenekire ebinto ebi bionsi biri buya. Bono ai gwachete ogacha goikera ogacha konyora Yeso oyo bono togokwanera ase rituko eria riarero ekiagera magega y'obo Pathfinder, kwaye nekirie ng'a obobe mboroo. Gwachiire Nairobi bado nobwate obobe. Yebo. Gwatugutire ng'a igo gwachete konyora Yesu oyo bono. Bono Yesu oyo igo ngocha komonyora chingaki nachiire bogirango maate. Aa bogirango maate, omogaka ominto nabwate oborimo agorete ororo. Agantebia aye kore omomura omonene naye okogenda ochie komenya ororo. Basi ko nagenda bogirango maate, aa noo nkonyora abasomba ba Nyasaye bakonyagokwana amang'ana. Naende bono nachete nkaira na ngaansa koenda ekanisa, omonge nonya akang'abera ring'iti, bono otago otagochiera ekanisa, totakoenda ekanisa? Nkaba ntokonya koenda ekanisa. Nyuma yo Okogenda lakini tochencheti Lakini bono. tinchencheti ebinto Ore nabo nkorwa oo fugufugu. nachi konya gokora e- nachi Aha. konya gokora ebinto binde bobisi. Yes.
Lakini rende nyuma konarure ekanisa, nkanyora abasomba ba Nyasaye bagokwana amang'ana aye agotooreka. Bono ekanisa kwaro naende kwanyorire abagokwana amang'ana y'ogotooreka. Ekanisa gotooreka nkori gokwana. Bono Bono kwanyora aba abanto. aba bono nigo bakorua oborori bwabo Yes, ng'a Nyasae ng'ana- abatong'ire. Oho, testimonies. Testimony. Echio ekero bakorwa obwase Bono ekero okobatenena. bakorwa oborori obwo, Aha. na inche nkaigwa ogongwe nang'a ee amaene, gose na inche nabo ndiga. Nabo na ebi na ebi nagakorire. Aha. Naende ngokora ebinto ebi, Bibilia ya Nyasae yankania, togende koiba naende naende nayio. Bibilia ya Nyasae yankana togende gokwara ebisasimero, lakini ebisasimero ebio mbwate mpaka ebitera ebio mbwate ngotara.
Ngotara.
Bono rende na inche nkanyora amaene, ebinto ebi ngokora nebibe, tinkoenda o Nyasae, nonya eki nkoenda ekanisa tinkoenda o Nyasae ntabitiga.
Ngasoa kobabwatia, bono naorogetie ching'encho chiane chiaibere. Ekero okobabwatia omanyete bachire asore engaki entang'ani. Barorire ng'a ebinto bagokwana nabio ogokora, naye goika obatebe ebi ogokora. Ee, basi nabatebetie ebiane nakorete korwa nabwo akorwa obwana bwane, buna narenge omotamu ntari nkoigwera abaibori, buna nare nkong'aina abaibori bang'a chibese, nkegundisa konywa amarwa, chisigara, ne chinyasore, nkanyora nonya na ekero na nakore narikwa egasi ya serikali natumwa omochie oria Kisumu, bono nao natigerete obokristo.

Chionsi chio Basi Obosaya, kona- ebituro chionsi pi nechiao. Kona agataaya aye namang'ana ayio igo, nacha korosa nateba ng'a bono gochi tiga ndigenye riiga ri'omokungu. Nkanyora omosubati onde obekire sekeretari o koleji aria omochie oria o Kisumu, nere na nabasetie. Nkamobasia nkamotebia, bono rende otagocha tomenye? Nere akangitabera. Tokamenya iga omochie oria o Kisumu, ngotomenyete komo, naende rende nindikire omosara, ontebie ng'a ngochibesa tochi kogora nonya chumbi nonya enkende.

chibesa ere ng'akoe omosaara. Ee, kora nache ambori ng'a echinde ng'ai kwaira. Rende omogaka oo kwariete esiringi gose neribu tano, ng'ai echinde kwaira bono okwang'a gose neribu eyemo, ng'ai echinde kwaira. Na eyio nero naye korenda naye, na ta- Tabasa ta- konyekera. tabasa konyekera. Bono ah, ekero ogenderete koba nomosubati oyo iga, eh, naende agenderete korora gotindete, tari gotwara riswali rinde riroria ng'a gotinde korokwa ng'ai achikorwa.
tarenge obori maswali gekoera ndamotinda ache naye ngomwaka. Nabo naye nomotindi kwarenge buna Eh, abakoroe. ngomoamba chiiko namokarire oto Eh. obaze komboria aye nakoa chibesa tumeka buna buna o- aye orore ng'a twarageire bakomoribwa omotienyi oikire Nebe eribu.
nebe eribu Bono Yeso oye ekero kwamoikereire, eh, ekero kwamonyorete, gwatebirie abaiga oborori obo iga. Nimanyete ng'a abaiga kwanyorete ekero kwarure konya ase ekanisa, gwateba ng'a nomong'ina okoirete ekanisa. Omonyene okwansa bono gwateba iga kiakorokwa. Yakorokwa Kristo ni kwamboka. Akanya kogoteba imbogo yaende ekanisa, lakini riria okorua okanyora abakoro abakoro chi testimony. Aba iga kwanyorete ensa chinde babete buna chi motivational speaker bao mbarabio aba chinde onde omo babere bakong'usete negento keria bakwanete okarora ng'a naye aa nore. Oyomo iga are nkorokwa Endugu korokwa Mauti King'oina, na oyonde Nyabuto Anyona. Nabwo barenge mono gokwana amang'ana ayia Nyasae. Ekero bare gokwana okagokigwa nenkwana eyio bagokwana. Ee, nkagokigwa nenkwana eyio. Ekero bagotebia okamanya korwa okabachoinia ogatiga ase kware gochia. Agwo nonya natigerete amang'ana aa, amaroro naye nkonyi bobisi ngatiga, chinyasore naye nkonyi bobisi ngatiga, nkababwatia. Bono ko nababwatia, nario Omonene agochia komorekera ontebie ng'a, Ee, bono gwatoorekire, lakini goika orosio obogima bwao. Agwo noa naikerete ekero Omonene agontebia ng'a ndosie obogima bwane, nkanyora ng'a omosubati oyo mbwate aa, nigo namogasetie. Nigo namoibete, goika ng'ende nsabe amabera ase abaibori baye. Obatebie ng'a nyabere naibete korwa. Naende ekeene abange baria bagotwara igo bagoteba ng'a naiba korwa Ee. eng'ondi yaino ninche mbwate. Basi nagendete, bamenyete omochie oria o Migori, Ehe. nkarigia na omosomba oria o Nyasae agachia kombera ekirori, Tokagenda bakororo, nkabatebia, Nachira inche komonyabera inse gosaba amabera. Bono nairete omwana oino, namobasetie, nkamoiba, ase chinchera chitarenge chindonge, Omonene onkonyere, inyabera. Inyabera, mbanyaberete, tata biara nanyaberete, nkarigia chiombe ngaakana. Naende nkamanya mako biara iga, mama, aye mama, omoibori one. Ee, Omonene, erigo nkonyuoma, Nimbwate omorogi onyorire abana babere abanene. Mama, kogocha bwane tonya gochandeka aye, konya korigia abakungu ba abang'ina abange ng'a nekerero mogocha bwane. Aye inche buna ore igo, na omwana onde gose mwasubati onde moche moto kwane, naende moirane. Na akanyimbo karia gasatire, kegesasimirwe, tonya gocha na karako. Aye inchugu nore iga. Gotekari nkobeka barenge emaki ng'a oyo nere One omonyi ekorera. nekorera, rende Eh. mwamanya naki mogo mokominyokania namang'ana echikorera? Eh, Eh. ase nkabatebia ayio, ayio omonene ontorire. Ebise- Aha. Ebi ne imira, Eh, ne ebisasimero, ogokana ebimira mbibo chikasi. nibasa kogikoboa, Aha. ne ebisasimero ebi, Eh. omonene ontorire. Basi rende, naende kondacha, inche nomwana obo, Onye nengoko, nyenyere. Onye nembori, nyenyere. Onye neching'eni, ing'andie. Onye nerigena, Aya, ngarange. bagusii ntori kori. Bono Bona- amang'ana ayio, Bono ore amang'ana aya. amang'ana ayio Eh. nebisasimbero. Riga narakoboria.
Ebisasimbero Omonene ondusirie agao. Aye mbuya ogokwana.
Eh. Omanyete chicustom chiobogusi chire ng'a ngoko tori koria, tori kori nonya esukuma eye. Inki okonyeriera Naende bwo? rigereria ensemo eria ende ya kabere. Inge, eh. Ase nare Yeso agoteba ng'a buna yarenge kawaida yaye, buna yarenge custom yaye, agatenda bosio sinagogi, Eh. ngokonto ri koria. Eh. Igo bono naye ngosibora abande. Ah. Aye ogoteba ng'a- Ebinto ebisa- ebimira.
Ogoteba, Ebimira. Ebimira nabio tokora. Okamao obosibore akonyanyere ebinto bionsi. Nkamoa obosibore. Eh.
Nkamoteebia, Naende takonya gotagora ebisio ebisieri goekumisa ng'a nongocha goetera ekia bweri na ekia bende, aria ase abanto bagoetera nonya, lakini enyomba nsigete neri yaino ime. Naro tingosoa. Naki akoiraneretie ere buna omong'ina obwate ebiira gose omong'ina gokonya nomwana oye? Ere iga antebetie ng'a yaya omwana one iga aborete okoringa okong'u. Aye nero. Akabwata engoko, akaa omwana akarenta, Inche koriera bwone. Na oria chikorire igo.
Lakini bono nachete nkaira na gochia oo, Erinde oyo omwana.
nkamotebia iga, Mama, tocha gochandeka ng'aki ende, Eh. aye kondaika anyenyere. Eh. Mbachete bagasiboka, bakanye- Bono ero ngocha ase bakanye- nyanchore. bakanyenyera nkaria, naende omong'ina oria agantebia ng'a, Aye naye omwana one. Omwana one omoronge gwansiborete. Abakungu aba bakona gocha ebirero mpaka abana bande bakwa, bande bacha namang'ana amange, inche bono aye naye omwana one gwansiborete korwa emesiiga eyio. Buna kwamosiborete Buna namosiborete, iga amaete narechwe omwana one, nabwate problem ya arthritis, mbwa namenyete buna togokwana iga, mbwa namorendire for five years. Amenyete bwane, amaete ng'anchire omwana. Chiomba tiga bakoiraneria inki?

But okora okomiamera koramokia nyuma bataramanya ng'a mbagaretie gochaka chinka chiabo nabo bachirente gose abana ba mwao ake mbaroo, kwanyora ng'a basoire ase okonywa buna kwaranywete chidisiko chia kwerende, naende ekero banyure babisa epayslip buna kwaranyebisete gose amatuko ande, erinde kitambo bono bache gotabuboka bachake komanya ng'a obogima ngochaka bore, erio omwana oikire ase class isano gose isano na emo naende agosoma na obotaka obonge Kobua nonye noria otarikire gasi, ki orateebie abanto buna abo gose chinde babo? Eki ndateebie abasae nkeri ng'a gose tari abasae boka nonde bwensi. Amarwa iga are egesibo, iga akogosiba, naende ritang'ani iga akogotanga torora Nyasae. Iga ekoera Bibilia ya Nyasae, Nyasae tanyeti abatindi. Egote ng'a abakunywa na abagotinda tibakorora omosaasi konya, omosaasi bwa Nyasae. Iga amarwa tagwo iga agotanga omonto naende ekaya komosaria ebirengererio, takorengereria kende. Gekoera ebese buna nare nkonyora, na amarua, na esigara, na aye nabi nare nkorengereria. Lakini rende ekero Omonene antooretie, Nyasae naria amoregete amaiso nkairana enyomba, nkamanya omong'ina oyo ang'eire nere omoruya one. Nagendete nkamosaba amabera, nagotesire amatuko amange, konya ogonsaba chibesa nakorina, bono Omonene ontoorire. Nkamori nkamoimokia nkamorenta goka ebenki. Nkamobeka bono buna omokonyi bw'ebenki yane. Next time Nkamoa key. obosibore Iga amatuko aya amange- ande nkwama. ayio ande yaya. Yeso nere ochete gonsibora, ngacha komobeka omokonyi one ase ebenki, nkomotebia chibesa chiaito, ne- nomosara one neriachete komanya. Nkamoa obosibore chibesa chiaito, nabo bono akoenda ngaki ende yonsi, orusia. amaete ng'a eki nekio etogokorera emeremo yaito. Igo bono omonto kabeire ime ya Yeso, igo akonyora obosibore obonge. Igo ogwateebia abasae na barabwo ki basoire ande onsi banyorie nonya nekibarua, babe ime ya Yeso, barie Ee. esachinde oborori bwabo borabe obuya. Ee, bamenye ime ya Yeso, Yeso nere ogosenia. Mbuya mono.
Nsachinde onye kobwate ing'ana rinde rimo gose abere igoro y'egete kera nkwagetwarete, okaratara na kero ki sana, yare gocha konyarekana epaati ebe. Inyora emeremo kore negete keria, ime yao naki kware gocha koigwa? Nonya narenge gocha kwegena egete keria, lakini rende Bibilia ya Nyasae egoteba ng'a toba na gesasiimero kende ase obosio bwao. Bono inche nasasiimete egete keria keng'e egasi, kakaba aka Nyasae, egete ekenga buna aka Nyasae gosasiima. Lakini Bibilia ya Nyasae ekora ng'a toba na gesasiimero kende ase obosio bwane. Igo gete keria, ngeri gokonya, boganga boria, mbori gokonya kende, Yeso nere omogangwa. Yeso nere okwabanchete Abanto nase. nkaraiga agwo natagete orambeke kabuya. Saitani ekero asabete ribaga aende achie goteema Jobu, nabo ariete. Yare gochance egete keria ekero okebwate, ori kukenya power gose ori ku- water buna kwarigetwe water. Ime yao nkware gocha kwegena ng'a aganto aka mbuya naende kwaroche ko refer abanto bande gochia ase omoganga oria abange sana, ekiagera konya toratooreka. Ase oyo ore ase village nabo akwegena amang'ana ayio. Lakini rende bwamate bwaye na Nyasaye mboiyo. Iga aranyore ebi ense, lakini asire obogima bwa igoro. Ee.
Mbuya mono. Naende ase chinde onye kobwate eng'arari ndirimo erimo abere ekegende nyegenete ng'a ah, obo noborori bobui togende tokorete koiga ase Amazing Voice of Victory Media. Ayo nabwate amarieta aye agakweroka Zakaria.

Bono aa, kare kwebotu chinsemo echi iga chi'oboango, ase engencho tatomino y'okoba esibo ase abanto, omovetenari agakoira esukuru. Ninyegenete ng'a esukuru eye iga ekero yakoira yagokonyete okamanya gati y'amasomo na omonto otachieti esukuru. Bono iga ninyegenete ng'a mbaro bare emeremo buna aye kwarabete gota, lakini batari koira abana babo esukuru. Kwana ngore abanto buna abwo ng'a naki bawenerete gokonyeka korwa ase esende y'ebibe. Gose abande mbare ororo onsi ase chinde buna omong'ina twatwareigwe ekeene okorwa Perisi, omanyete ng'a koira omwana omosubati ase esukuru na ogotenengia omogaka oria ase agochia konywa mogochi. Kwanera ring'ana erio, naende etomare korwa otore naki tosie korwa ensemo eye. Gose koira omwana esukuru negento ki'eng'enchanire sana, naende buna inche Omonene Omotata ame antebeti ng'a eseminari Nere oborimo oo nakoeire nero nkobwatera, Omonto kabwate esegi nabo akonyora emeremo. Omonto kabwate esegi na atarikwa, iga agokora ebinto biaye agotumia esegi eria, arikwe akore ebinto biaye biramokonye. For example, nimbwate practical example, igo mbwate abana batano, abana aba bonsi mbasomete, mbakorete chiuniversity, Oyomo nakorete PHD, na abande mbabwate Masters, na abande mbabwate. Naro okorete IT, okorete edigiri korwa University ya Kenyatta. Iga aansete okotumia eknowledge eria anyorete, akaigora ebusiness. Business eyio yaye abwate, nere akomanage-chia, ogorire amarimo, ogorire ebinto, yaani iga ekogenda. Knowledge eria akoyakonyora esukuru, natari kwa egasi, iga ekomoa wisdom. okore ebigiya. Nigo ekorenta esukuru negento kiamana. Igo enchera ende nigo ebe nomong'ina ore ka ebe torikiri meremo ya serekari, omwana agende esukuru. Omwana agende esukuru. Tebe buna oyo iga Perisia atebetigwe ng'a aye ne chiomba ogocha koirera omoaka. Asomeire baka abaiseke, ekiagera Perisia erare ingo omosike agachia koganera ogochi gotenenkia omoaka. Abaiseke na buna atang'anetie, naende na buna abasometie, oyomo nere obwate PHD, bono iga. Ogosomi naende nkorasomie are naro university. Oyonde nakoete edigiri iga are omwalimu odio Ndong'a High School, na oyonde iga akare New Zealand. Nasomete nabwate edigiri New Zealand aria notwo okwana. Ayio New Zealand abanto baria bande mo- moranya koboria, oyo nere bwe komaete New Zealand ng'a yere gochia. Ehe, naende onde? Omomura Oyo noigwa IT, omwa- are.
omwa IT nere no are, ere gatagete ng'a inche nebinto biane ngokora. noyonde nare na. Onye tari chisemi echi iga iso a impacted ase obogima bwao. Inche kobasomi kwarenge konya gwachakire Kisumu disc omaete buna chiri isiko chire Kisumu Friday gotama okonyora chiachakire mapema.
Onye tari esukuru eye tataang'erete ngacha komanya ebirengererio bikaiboka. Ngasoosera inse nabanto nkarora abande buna bagendereire bw'akorire ebinto, nare ngocha gosomia bande. Bono goe- goetania abwo ogogotebiwa ng'a ase bionsi tang'ani Nyasae. Bono totebi gwotang'anire Nyasae, Nyasae agokorire aya onsi. Tebia abanto bande ng'aki obonyasae obwo boragokonye enka yaye kiine

Obobui Nyasae agokoa tagotaka monto oye are emeru. Kore emiyaye ya Nyasae, na bionsi pi nabwo bikoreta ki? Bire emiyaye. Igo egetengeranio ritang'ani nomonto abe emiyaye Yeso, na Yeso nabo akomoigorera chinchera chiaye, nabo akomoigorera ogoseseneka, nabo akomoigorera ebirengererio ebiya, na mono kobua. Amo obogima bwa kare na kare. Amen.
Mbuya mono, emeyo oborori bobo bobe igotana n'omoaka Zachary, naende nigo mwatiekire koigwa moragokwana. Ah, nere nanyorete ribaga ri'ogotara isiko y'okogania kwa Nyasae. Goetania mono, igakinetigwa ase enka y'obonyasae, agasoa mpaka obopathfinder, agakora mpaka mastercard, na kobua yonsi badunairanete agasoa gokora ayarenge mamincha y'ogokwania kwa Nyasae. Korende ekero asugete chiatua chinde asoire koiranerera, nanyorete abakuru chitestimony, gwateba omogaka omotang'ani, gwateba nigo, Mauti king'oira, oyo o kabere, nyagutsa anyore. Aba igo bakamong'usa mono ase oboto ogotooreka kwaye, agachenchwa korwa ase arenge, bono obeire ekiari. Bono ase rituko riga ria reero, Nsachinde, koranye monyore enchera nsachire ogani komokwanera, aye manya ng'a nigo ogokwana na Zakari, na Zakari oyo iga nabwate omokungu, gwateba omokungu oyo akorokwa. Christine kwamboka.
Emiaka yachiire, abana batano, chimburu chiachiire bosio, lakini igo okomonyora nchera anga buna omosae ase engencho atigete ebinyugwa ebi bire ebibe biarenge gocha komosaria nsachinde kanga bwane obogima bwao mboigo. Kanga mboigo oroche nakore egasi y'eserekari. Bono nkoborie ng'a abanto barenge ekegori kiao mbarenge baro?